Mee warri manaa? Warri manaa ta'o.
Warri manaa amma manaa kuta. Ha?
Shama shama harka fuuna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtan isiniin jechaadha. Har'a kunoo eh, bal'oo bira dhagatiin dawaa fudhadhee deemu jira amma. Eh, Hilwaa baasuun qabaa jeetiin irraan tana akkasitti. eh, Daariktee jedhamu jira. Masa akkasitti baasuun qabaa jeetiin gaa itti murteessee dawaallee bareedduun godhadhee balloo biraa'ee balloon naqa cilchee jira gaa amma hordoftoota hayyaa hogguun itti dhaqee itti dhaqnaan laal sheef tartiibi isiniin qaba dawaatu nagiyaatiin godhe sheef tartiibi isiniin qaba hordoftoota hayyaa Lafattiin darba isaas. Akkuma viidiyoo haadha amma jiru irratti isinii mara irratti viidiyoo akka ajaa'ibaatti eegaame kan godhe isin irraa gadhiisu ta'u viidiyoo hordoftoota kiyya maaliif jennaan balloonni beektan aarifoon ulaa isaa qabateeti akkana kukkufaa ulaa isaa qabachuu dadhabee agartanii jirtan viidiyoo isaa irratti illee Dhuga wanni sun amma balloon godheetuma beekadhu na qaceelche. Bakka information hunda fudheetiin jira bakka. Amma laal amma deemetti dhaguu deema information hunda akkaan itti qabu hunda mala naa dhoonii jiran. Hogguun itti seenu hunda dawaallee dawaa biriidduun godhadhe. Dhaqeetiin ammaan tana. Haawoo yoo ati tartiiboo na jalaa baate. Yaa tartiiboo yoo ati na jalaa baate. Hordoftoota kiyyoo hilwaaniin baasaa miniin baasa. Inni waa'ee dana jala buleetiin baase jala bulee akkanatti mee kaan isa godhuu ta'u amma eegaan du'aa tana godha dhimbaan ta'u bal'oo ulfaadhu ulfaadhu bal'oo baga jiraattee jiraadhu yeroo hundaa'u akkuma beekamu namni tokko tokko maal jaallee ta'u hordoftoota keenya akka gartee bar jarri sheexaana qaba sheexaana qaba Hordoftoota kiyya kanaafuu jala deemeetiin ammaan tana bakka isaan jiran mana itti na qaceelchan saniin dhaquu deema hordoftoota kiyya na faana turaan hordofaan isiniin ja'a waa takka yaadinaa dawaallee bareedduun godhadhee deemu jira amma deemichi eegaleetiin jira baasuun qaba edana hilwaa baasuun qaba. dirqaman baasa jedhana baasu malee buluu qaba dhaaboo tuffii tuffii wayii saaba qabanii boo tuffii teenyu wayii saaba makiinaalleen korre makiinaalleen korre kun akkamattiin lafan deemu jira karaa mana isaaniitiin deemu jira isaanittiin deemu jira Amna fagoon deeme laa kaameraan cufadhe malee hordoftoota keenya. Akkamatti afaan Ifa magaa makinaa ziis jee lallabaa hordoftoota keenya garaan na gubate. Garaan na gubateetiin akkamatti deemu jira hordoftoota keenya. waa takka yaadinaa garuu itti qophaa'eetiin deemu jira. Sirriitti itti qophaa'e. Fummaan isaan intala dhalaa akkas godhaniif waan nama ajaa'ibsiisuu bara. Hordoftoota keenya egaa akkuma beekamu har'a balloon shawwaa galatoomu garuu Maaluma kanaa hunaa dha'uu isaa kanaaf hin galateeffata balloo. Haguma duraatu barra hanga isin balloo bira dhaqu qoricha san godhadhu barbaadi jettan. Amma olii gatteen jinaaf isaan. Hordoftoota keenya namuma rakkataa fedhee yoo biraan dhaabbadhaan rakkatuma fedhe rakkataa fedhe hin deeggara biraan dhaabbadhaan hin baasaa min hin baasan maas abbaa fedhee hin hin baasaa sodaatan hin qabnu beektaa gaa hordoftoota keenya sodaatan hin qabnu laala kutak sodaatan hin qabnu hin fuudha innaan numan fuudha laa namma ayyaay amma namaan na erge bakka mana isiin jirtu bee kan beektaa mana hilwaan jirtutti hin deemu jira hordoftoota keenya hordoftoota keenya deemumatti hin jira ammallee deemumatti hin jira basa magaalaa irraa mugga baafatanii mugga baafatan laa magaalaa irraa hattuun tun yeruma takkallee yoo beekadhu magaalaa mogga deemti haa maaliif haa nuti hattuu wal beeyna hordoftoota keenya hattuun tun hangam feete beekumsa qabaattus hangam feete humna qabaattus jireenyi isii moggumarra magaalaa keessaa oltu malee mogguma galti nuti xabiyaa hattuun beeyna wal beeyna nuti hattuunii Maaliif nuti hattuun hogguun jiru gaafan nama qabu sana moggumatti hin nama deemuu ture hordoftoota keenya nin beeka jechuu fayyaa woomaan an dalagu san kaanis dalagaa hattuun beekaan qabdu Ka beekaas haa taatu, ka humna qabuus haa taatu, akka fedhetti beekumsa qabu. Hundi isii moggaa jiraatti, moggaa, moggaa, moggaa, moggaa jiraatti laal moggaa. Kanaafuu kanaafuu wal beeyna nuti bakka fagoo galan jechuu kooti hordoftoota kiyya. Ah, Deemeetiin itti dhaqaa. Irra ga'uttiin jira, amma karaatti maqan geetiin jira. Na hordofaa. Amma bira gabtu hin jiran moo mana bira mana dhiyaadheetu hin jiran maa kan manni hordofaa lafti bara fagoo kan manni hordofaa isin yoo narraan daleene eegaame akkanumatti amma mana bira ga'utti hin jira. Kee mana biraa. asittiin nama eeggadhee nama tokko fit dabalee nama yaammadheetiin jira beektaa. Asittiin nama eeggadha ulaa tana cinatti haga namni nama hojii seenuu qaba dirqama. Dirqama nama hojii seenuu qaba. Maaliif akka tasaan beeku waan ta'eef nama dabaladheetiin seena ulaa kanan hordofaa. Hordoftoota hojii baallannoo hiyyaasitti.

Lolaan tana laa lolaa ulaa ulaa ulaa. Na dhufu jira yaa bicha. Hordoftoota kiyya hordofaa isin kaameeraa mucaa akka naddatiin jira. Hordoftoota kiyya akka manna faana turaa. Hulaan maan seenuu deema laala maan seenuu deema hulaa. Maaliif dirqama ulaa bakka tana jirri amantiin qabu dawaa godhadhe jee kophaa deemuun qabu jechuu kiyya hordoftoota kanaafiin karaarra taa'ee humna eeggadhe dhiifama kan manni hordofaan isiniin ja'a.

Injiin dhufa. Dhaabbaatti. Meeqarraa qabdu warraa isa ibsine. Meeqarraa isa fiti. Mee meeqarraa isa fiti mee. Ifaan asii billi qoonuu.
Tuuta keenya laalaa waan cilee shidataniiti. Bo.
Bo.

Eenyu maqaan isaa ka si fide? Sheekh Tartiib Jaaniin isa isaan na fide. Ah, Nama si dura mana kana jiru hoo namni amma isaan eessa kutan namni si dura mana kana hin jiru si malee. Gizee na fidan michoo kaaruu takka jira. Hayee.
Na fidanii dhumachi booda kutan. Isii fuudhanii kutanii. Yeroo malaammaltummaa biraa Milaal uumamte. milaal jira kana.
Amma mee Malaammaltummaan takka naa isaanii- tana hundi laala. Laalaa hordoftoota keenya laala. Shaanxaa ilmoo tana laala laala laala.

Maqaan kiyya caaltuu naan ja'a. Caaltuu caaltuu hay akkana na godha dalagas keessan ijaaniitiin bishaan taasiftetti as jirtaati. Cutii fudhadhee. Laalaa hunda hordoftoota keenya viidiyoo taan irrattis guyyaa Namni ifaan qabu. viidiyoo raajuu irratti haa isinii marrees miciyoo takka takka zaana waan akka barmiilaa duuba ciftu takka ni rafti miciyoon sun hangaa nuti viidiyoo irraa marree yaanu hunda hin agarru namni tokko hin arku jechuun nu quba hin qabdu jechuu kooti hanga miciyoon san laaffattee rafu jirti amma kanaas tanaas miciyoo kunoo as fidaniiti asitti akkana godhan miciyoo sana isa deebisina jedhanii fuudhan Hin beeku ni boochisiini. Ha, Fuudhanii kutaniin. eessa si geessina jedhanii hogguu deemaniin Bakka isii si geessina jaaniin itti hin himneef calma jaanii isii boochuu tana qabanii kutanii lafarra harkisaa.
Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa manni jirru kun akkumaan isin hime balloo biraa deemeetiin balloo biraa waa fudhadheetu maan achii kuwaan deemetti mana sheek tartiibi manni amma jirru kun sheek tartiib kun mana sadifa gala ja'aan ogguun amma arra informeeshina fudhadhu amma kunoo

dhufane.
Wajjuma fuudhanii mucaa. Wajjuma fuudhanii kutane karaa irraa amma dalagaa si geessina amma nurra dogora jirti qaallittiin jaani. Ayyee. Akka nama araba dubbisuu taa dhufanii asin na fidanii. Ayyee. Jawaar shaan irra naa kaa jennaan fidi asittiin irra sii kaa jeenaa harkaa fuudha sheertatti jaaniin san. Okay.
Jaajjii kun mala ammaltummaa isaanii namni hundi arguu qaba. Manni Mana kana keessa homaan jiran kaa. Manni takka hin jirtu manni qullaadha. Kuni mana Hordoftoota keenya mana- qarruma. mana hidhaatti mana hidhaatti waan. Qarruma ibsachuu jirra waa takka hin agarre. Mana itti nama adamsan waan. Manatti namni adamsani sirri. Amma michoo akkaan jeete. Gwa akkamtichaan ijaanii kutan amma isaan.

Ka'e shanxaa kee fudhu.
Ka'e ka'e ka'e sodaatin waa takka sodaatin nuti ilmaan Oromooti ka'e nu kaase. Hayi mana gogaa keessa si kaa'anii saan sooluma qofa sii bal'isanii mee hordoftoota keenya laala dachii tanarra hansoolaa kana bal'isanii fi raffisan laala hordoftoota keenya. Kuni mana hidhaati jedhu kuni mala maltummaa adda Mee laala akkanuma laala laala hansoolaa isaan irra laal lafa tanarra laal hansooluma qofa bal'isanii fi qullaa akkana ciisu jirti ilmoon tun laal Dubartiidha wanni tun. Khayru. Nama rifachiisaa ta'e namoonni viidiyoo kana namni hunda bara Ay, godhu ay, ay, ay. Ah, Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo tana laayik sheer Waan godhuudhaan nama rifachiisaa nama hunda biraan gahaa dubbii ajaa'ibaa eh, tak- tartiibii fi eh, ma- najjaash baanan akkana dalagee akkana nama godhaa jiran amma kan hin sodaatin ati nu kaas Kan dhiyaas. Kay bee isin baasaa kay. Akka takka hin agarsiisani. Waa mana kiyyan si geessaan siin jee. Qoonqollee nyaanne beelaan na Waa takka kay narra dhiisi usii. Kay hordoftoota keenya fuudheetiin deemaa micoos. Xuqqooyte Bilbila kiyyaa fi maallaqa kiyyaa akkanumatti hin dhiisee deema. maallaqa kanuma ha dallaalaa malee ha baatii sirraa fuudhanii jiranii. Ee narraa maallaqa kiyyaaf telefoona kiyya eenyurraan fudhadha maallaqa guddaa narraa fuudhan maallaqa hunda biyya si ergina jaanii ka baatii duraatillee narraa fuudhe sheer tartiib. Aawoo biyyaan si erga jee sirraa fuudhe maallaqaas. Ee akkaantii dogongoraa na kanate sirreessi naan jee sirreesseetiin itti kannee jira. Miciyoo sanni tumani hogguu bira ta'an hilwaa san hilwaa miciyoo kaarru taateettu san. Akkanatti boochi an maqaa isiitillee an beeku kaarrumaa irratti erge akkatti boochi akkatti lafarra darban sheer tartiib saniifi mucaan kaan sanilleen Ati immoo nu kaase. Nu Nuun kaase. Oromooti, Maallaqaa fi Oromooti, bilbilaa fi kanaa fi hin rakkatin. Oromotummaa hojjechuu jira. Naas sii bita bilbila naas sii bita. Nu kaasummaati. Kainuun. Yalla.
Kai kai kai.
Ah, Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mee akkanuma laala akka isaan nama godhaa jiranii. Nu kaase. Bayi immoo bayi bayi. Baasi deemu boo jaloonni.
Babbayda.
Hayyi boo. Hai.